איז געווען א איד, זיין חבר האט געעפנט א נייע געשעפט, און ער מוטשעט אים און ער מוטשעט אים, דו מוזט, ער גייט, ער גייט מאכן, עס גייט זיין די ערשטע ליל שישי, עס איז שוין מיטוואך, גרענד אופענינג, ער גייט, ער גייט מאכן א טשולענט, דו מוזט קומען עסן מיין טשולענט, וואס ער גייט מאכן, שוין, א חבר עפנט א נייע געשעפט, קענסט די מעשה? קענסט נישט די מעשה? מורא'דיגע מעשה, קענסט די מעשה די טשולענט? מעשה, א מעשה, מעשה מיט טשולענט, וואס קויפן די, די. ישראל סבא, יש מעשה בטשולנט. זע אמאל. ער קומט אריין צו איינעם אין געשעפט אייזיק, מיטוואך, אזא טשולנט! סבאבא, איך ווייס נישט ווער זאגט עס, איך האף ס'קומט אריין דא, ס'קומט נישט אריין דא, וויי וויי וויי. שוין, דאנערשטאג, ער איז געווען אזוי, ער איז געווען אזוי פרייליך. האט ער געזאגט עס לוינט זיך נישט פליישיג צו מאכן אפילו דא די אמעריקאנער ווילן נישט ווערן פליישיג צו פרי מען דארף קאפי קאפי קאפי מיט מילך ער גייט עסן טשולנט ער איז אריין צו דעם געשעפט אה א מחיידיגע טשולנט לייט שישי איז דאך אפ גערעדט איז ער געקומען דארט כ'מיין זיין די די וועיטער מ'האט געעפנט א נייע געשעפט און ער עסט טשולנט פרייטאג איז ער אויפגעשטאנען זייער שפעט און האט אים אביסל געברענט די טשולנט האט ער נישט געהאט קיין כח צו עסן קיין פרישטאג האט ער געטראכט כ'וועל ווארטן ביז די סעודה ביי די סעודה האט אים נאך די סעודה האט ער גענומען טשולענט פון זיין ווייב'ס טשולענט, שבת צופרי זענען מיר אויפגעשטאנען שפעט, איך זיך טשולענט, בונדל, איך בין אזוי שלאף אזוי אזוי, שבת צופרי ער שטייט אויף שפעט, ער לויפט אין בית מדרש שנעל, ער האט אפאר קדשים, ער עסט טשולענט אטאמען אביסל פון יעדעמ'ס טשולענט, ער קומט אהיים, די ווייב זאגט אים, קוק אהער, איך מאך גראד טשולענט, דו עסט יעדעמ'ס טשולענט, וועסט דאך עסן מיין טשולענט אויך, עס אביסל טשולענט, איך האב נישט געקענט עסן שלש ש, דאס איז גארנישט, בלאבע מלכה. גארנישט געקענט עסן, זונטאג צופרי איך קען נישט עסן, זונטאג נאכמיטאג קומט אהיים וואס איז דא פאר סאפער, שרייען פון שבת טשולענט, שוין געגעסן טשולענט, מאנטאג צופרי דער חבר זאגט מ'כאן נאך אביסל לאמיר אוועקגרייטן אביסל טשולענט, בקיצור ער געטראכט כ'האב שוין געגעסן א גאנצע וואך טשולענט לאמיך עסן נאך מאנטאג טשולענט, וואס איז געווען, מאנטאג נאכט שפעט ביינאכט האט ער שוין אנגעפאנגען איבלען, האט ער געבעטן זיין טיי זאל אים, זיין ווייב זאל אים מאכן א טיי. א טיי מיט א היינט מיט קעמילן טיי דאס איז א גוטע זאך. זי קומט און ס'קומט דינסטאג, ער מוז גיין אין האספיטל צום דאקטער און מען פרעגט אים עפעס ביסטו פארפויזן, מען קען ווייסט וואס גייט פאר מיט דיר? איך האב געטרינקען א טיי נעכטן נאכט און פארשטייט דאס האסטו נישט פארציילט אז ער האט געגעסן טשולנט מיטוואך צופרי מיטוואך ביינאכט טשולנט טשולנט טשולנט טשולנט ער האט געטרינקען א טיי פארשטייסט די זעלבע זאך. א בחור געקומען צו אים רעבן, אה קוק אן די ברסלב אן די בארד און די פאות, אהא אהא די טיי האט אים, הייסט די טיי האט אים אפגענומען די בארד און פאות, וויפיל טשולענט האסטו געגעבן, וואס האסטו געטון אלע יארן רחמנא לצלן פאר די ביסט געקומען צום רעבן, קענסט דיך נישט נעמען דיין גאנצע שמוץ און ארויפווארפן אויפן רעבן, די פארשטייסט? זעט א יונגערמאן ער שטייט אויף שפעט, קוק אן די ברסלב'ער שטייען אויף שפעט, ווען מען איז, נעם נישט דעם טיי און דו ביסט פארפוילט פאר'סמ'ט געווארן פונעם טיי, ער האט געגעסן טשולענט א גאנצע וואך, פארשטייסט, ער איז געקומען יעצט צום רבי'ן זיך אויסהיילן, דער טיי האט אים נישט חרוב געמאכט, דער טיי האט אים נאר בעסער געמאכט.